Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Haut hu mir zwee schaureg Spiller fir iech. Zum Beispill The Medium fir Silent Hill Fans. An Call of the Sea fir Cthulhu Fans. Call of the Sea ass schaureg, awer och fuerweg an hell. Dat ass eng ongewéinlech Mëschung, déi awer ganz interessant ka sinn. Ob déi Rechnung opgeet, dat gesitt an eisem Beitrag. Ech hätt un dëser Plaz wahrscheinlech en Aspiller à la Call of the Sea, Call of the duerchgezunn, mee dat dinn ech iech a besonnesch mir léiwer net un. Dofir fänke mer dat hei dach mol sou un, D'Nora Everhart, Konschtproff an digital Weltmeeschtesch am Monologe halen, huet et net einfach. Hatt ass vun Albdreem geplot, déi sech ëm déi mysteries Hautkrankheet dréinen, déi a senger Famill läit. Dozou kënnt lo och nach, dass säi Mann, den Harry, mat senger Crew bei enger Expeditioun verschwonnen ass. Hie wollt nämlech en Heelmëttel fir dem Nora seng Krankheet fannen a huet gemengt, op enger Insel am Südpazifik do kënnen eppes ze fannen. Mee et kënnt natierlech wéi et komme muss. Nora héiert eng Zäitchen näischt méi vun em, also ginn d'Äermel héich gekrempt an mir huelen déi Saach selwer an d'Hand, fir den Harry a seng Leit op d'Insel sichen ze goen. Als éischt muss ech dem Spill säin Artstyle a seng Grafik luewen. Deen Mix aus Thirties, Tropeparadis, cartoony Optik an deen Sprëtzer Lovecraft maachen dat Ganzt zu engem Genoss fir d'Aen. Dobäi sinn d'Nora an den Harry top vertount an et fillt een ëmmer mam Nora mat.

De Gameplay vum Spill ass u sech recht schnell erkläert. Et ass e First Person Walking Simulator mat Fokus op Rätselen. Kämpfen ass hei net dran. Dir erkundegt also an de 6 Kapitelen d'Areas, sicht Hinweiser déi der dokumentéiert, fannt Schrëtt fir Schrëtt duerch allerlee Dokumenter an Co wat op der Insel geschitt ass an am beschte Fall léist der souguer d'Rätselen. Déi sinn am grousse Ganzen zimmlech ofwiesslungsräich designt an erfuerderen, dass der iech är Ëmgéigend mol méi genau ukuckt an och gäre mol hannert de Kulisse luusst. Dat war en Tipp, gär geschitt. Ofkierzunge ginn et och, well d'Nora ass net grad dat Séierst. Sou schlëmm wéi verschidde Reviewer dat duergestallt hunn, ass et fir mech allerdéngs beim beschte Wëllen net. Am grousse Ganze mécht d'Erkundegen an d'Rätsel also Spaass. Ausser dee Kack am Kapitel 4, ey ganz éierlech, ech wënschen deem Rätsel den Dünnschiss vum Liewen! Mat ze kuerzen Äerm an Pabeier a Stacheldrot. Ok äh, sorry äh, wou war ech? Eier ah ech wollt nach Apps zur Story an Atmosphär soen. Déi ass recht spannend erzielt an Dir kënnt ëmmer gespaant sinn, wat hannert dem nächsten Eck lauert. Zumools well d'Areas immens ofwiesslungsräich sinn. Ech hat jo virdrun Apps vu Lovecraft erwäänt an dat war kee Verschwätzer. Dat heescht awer elo net, dass Call of the Sea en Horrorspill ass, nee u sech guer net. Et ass eng verdreemte Fantasy-Geschicht mat ganz liichte spooky Elementer, mee et verkënnt ni zum Jumpscare-Fest à la The Dark Pictures. Dir mierkt, bis op dat eent Rätsel sinn ech zimmlech begeeschert vum Spill. Et ass eng flott kleng Geschicht, an déi ee sech gären dierf verléieren an déi een iwwer e Weekend kann erliewen. Do muss natierlech jidderee vu sech selwer decidéieren, inwiefern dann do engem déi ongeféier 20 Euro wäert sinn. Wann Der allerdéngs de Game Pass hutt an Dir kënnt nëmmen e bësse mat deem ufänken, wat ech do verzielt hunn, da gëtt et keng Excuse méi, dem Nora net wëllen ze hëllefen, säin Harry erëmzefannen. Laang waarden d'Fans schon op en neie Silent Hill. Konami dréit awer léiwer weiderhin d'Daimecher. Do huet sech den Entwécklerstudio Bloober Team geduecht, dass se dat einfach selwer maachen. Fine, I'll do it myself. Ob de Medium awer wierklech un d'Silent Hill Rei erukënnt, dat gesi mer elo. Also ech wees net wéi et iech geet, mee ech woarde säit Joeren op en neie Silent Hill. Leider dauert dat awer wahrscheinlech nach e bëssen. Bloober Team, d'Entwéckler vu Spiller wéi Layers of Fear oder Blair Witch, hunn dunn awer The Medium ugekënnegt, wat wéinst senge Silent Hill Vibes direkt meng Opmierksamkeet erwächt huet. Kuerz virab, mäi Liblingsdeel vu Silent Hill ass de Silent Hill 2. Net nëmmen ass et ee vun de gruselegste Spiller iwwerhaapt, mee och eent mat enge vun de beschter Storyen. D'Spill benotzt Silent Hill op eng interessant Aart a Weis fir symbolesch dem Haaptcharakter seng Psyche duerzestellen a reegt een dowéinst zu all Zäitpunkt zum Denken un. Sou, firwat zielen ech iech dat alles? Ma ganz einfach, Silent Hill 2 ass laut Bloober Team och hir Haaptinspiratiounsquell fir The Medium. Besser nach, se hunn och de Komponist Akira Yamaoka vu Silent Hill 2 u Bord bruecht. Dozou kann ech dann och direkt soen, de Soundtrack ass genial, en ënnersträicht perfekt déi zwee Welte vum Spill, awer dozou gläich méi. Storytechnesch bréngt d'Spill och op fantastesch Aart a Weis Nostalgie fir Silent Hill 2 op. Ech wëll net ze vill verroden, awer et ass net onbedéngt en Deep Dive an dem Haaptcharakter seng Psyche, Mee trotzdeem fält engem schnell op, dass et do och méi déif Verbindunge ginn, déi et opzekläre ginn. Mir spillen an de Medium iwwregens d'Mary Anne, e Medium. An als Medium ass et dem Mary Anne nämlech méiglech, zwou Welte gläichzäiteg ze gesinn a mat béide Welten ze interagéieren. Enges Daags kritt d'Mary Anne awer en mysteriéisen Uruff, deen hatt an e verloossent Resort mam Numm Niwa féiert.

Do ukomm mécht een dann och schnell d'Bekanntschaft mam Cernus, engem Geeschtermeedchen, dat een op de richtege Wee féiert. Schnell fënnt een awer och eraus, dass d'Niwa eng tragesch Geschicht huet, déi méi wäit reecht wéi ee vläicht ufanks erkennt. Hei kommen dann och déi zwee Welten zum Asaz. An zwar spillt een e groussen Deel vum Spill an enger Aart Splitscreen, an deem een déi béid Welte gläichzäiteg gesäit, an een esou Puzzle léise muss, an déi verschidde Welten an Objekter dodran notze muss. Heiansdo geet d'Spill awer och méi wäit an et muss een tatsächlech tëschent de Welten hin an hier sprangen. Et ass en innovativen a coole Feature, deen erstaunlech gutt funktionéiert an och mat ëmmer neie Rätsele frësch bleift. Ufanks sinn déi Splitscreen-Sequenzen e bësse verwirrend, mee ginn awer ganz schnell zu engem coolen Aspekt, dat d'Spill vun aneren Horror-Spiller ënnerscheet. Soubal een dann awer mol rëm en eenzelne Bildschierm huet, fillt ee sech direkt Bëssen a senge Méiglechkeeten ageschränkt. Wouduerch een dann och direkt mol zum Nodenke kënnt, wat ee lo genau maache muss, fir weiderzekommen. E weideren interessanten Aspekt kënnt dann op, soubal een den zweete spillbare Charakter begéint, well och deen ass e Medium. Seng Kräft funktionéieren awer op eng aner Aart a Weis a bidden engem eng weider Perspektiv zu der Story an en Abléck a wat an Niwa tatsächlech virgaangen ass. Méi wëll ech dozou awer net verroden. Also sou wäit sou gutt. Gameplay a Story kënne mech also vollends iwwerzeegen. Awer, e groussen Awer, e fundamentale Punkt vum Spill huet mech enttäuscht. An zwar ass d'Spill net wierklech gruseleg. Also verstitt mech net falsch. D'Atmosphär ass creepy as fuck an et ginn och Momenter wou ee richteg an d'Schweesse geréit, mee dat ass et och. Ofgesi vun dëse Momenter, déi et engem och ganz kloer maachen, dass ee grad a Gefor ass, fillt ee sech net wierklech ënner grousser Spanung. Dat ass e Punkt dee grad Silent Hill 2 genial ëmgesat huet, well egal wou een do grad dru war, d'Spill huet engem ëmmer d'Gefill ginn a Bedrohung ze sinn. Wann d'Spill dann awer seet, Ey, pass op! da geet et richteg ab an d'Häerz kënnt erun pompelen. Dës Momenter komme leider bëssen ze kuerz a sinn och ze offensichtlech agesat a verléieren dowéinst leider bëssen u Wierkung. Positive Punkt ass awer, ofgesi vun e puer Ausnamen, geet et keng Jumpscares. Och d'Steierung muss ech un dësem Punkt kuerz kritiséieren. Well normalerweis sinn ech souwisou scho kee Fan vu Spiller mat feste Kamera-Astellungen, mee de Medium benotzt dës op eng groussaarteg Aart a Weis, ganz ähnlech wéi déi al Silent Hill a Resident Evil Spiller. Leider kënnt et doduerch awer grad an hektesche Situatiounen dozou, dass d'Mary Ann sech net sou präzis steiere léisst wéi een et misst hunn, an doduerch stierft een och ab und zu mol. Meng Schlussfolgerung also, Jiddwereen, dee Silent Hill Wierk net nëmme wéinst dem Horror, mee och de psychologesche Metapheren an Aspekter sou gutt fonnt huet, dee wäert d'Story vun dem Medium och feieren an ass bei dem Medium dowéinst genau richteg. Den Horror kënnt awer oft leider e bëssen ze kuerz an dowéinst kann ech net onbedéngt soen, dass et e Spill ass fir Fans, déi virun allem krass Horrorspiller gären hunn, wéi Amnesia oder sou. Dat soll awer natierlech keen dovun ofhalen dem Spill trotzdeem eng Chance ze ginn, well och wann ee sech net sécher ass, kann een d'Spill souwuel um PC als och op der Xbox iwwert d'Game Pass zocken. Sou, dat war et och scho rëm. An domadder hoffe mer, dass mer iech d'nächst Kéier einfach rëm gesinn. A mir freeën eis natierlech och iwwert all Like a Share a Follow a wat och ëmmer nach. An domadder soe mer Ciao, bis dann! Ech kréien déi zwee Sätz net ran. Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Haut huet et bësse méi schau, hahaha, ech sot jo, ech kréien dat emol hin! Dowéinst huet sech den Entwécklerstudio Bloober Team geduet, da maache mer et einfach selwer.

Ass eng Fro fir sech, well dat kënnt sech sou. Kënnt de Bäitrag, mee déi Fro ass gëllen beäntwert ginn. Dat war och op en ganz aneren Text. Ech kann net liesen.